Bu sene qırımtatar edebiyatınıñ klassigi, belli şair, alim Amdi Geraybayniñ doğğanı yüz yigirmi yıl tola. Ve bizim kütüphanemiz qırımtatar şiiriyetiniñ zümrüt tacı mevzusında bir tedbir teşkil etti. Siz bir sıra yıllar devamında Geraybaynıñ ömrü ve faaliyetinen Oğraştıñız, tedqiqatlar ötkerdiñiz. Mümkün olsa, Giraybayınıñ qırımtatar edebiyatındaki yeri ve müimligi aqqında aytsañız. Men arhiv materiallardan başlayım. Yani bir zamanda, doqsanıncı senelerniñ eñ başında pek siyrek materiallar bar edi, Anne Giraybaynen bağlı ve biografiyasınen bağlı bir türlü böyle ciddiy bir material da yoq edi. Bir künü. Oturdım, yazdım mektüp Moskvağa, Butırka türmesiniñ naçalnigine, Petrovka trits't vosem. Yani aqlımda qala kino neleri. Şay etip ta konvertte pek rica ettim. Amdi İgray bay Butırkada oturdı ve anda öldürildi. Eger çareñiz olsa, bu bizim bek meşhur bir şairimiz. Bir de bir onden bağlı material saqlanğan olsa, maña yardımcı oluñ, dep, Butırka türmesiniñ naçalnigine men mektüp yazdım. Professor Kerimov. Resmiy, yani. Ve bir ay keçer-keçmez cevap keldi. Bek güzel bir cevap, bek böyle bir inteligentniy şekilde cevap yazıla. Bizim, demek, bu yerde onnen bağlı material olmasa da, men sizge qayda olğanını aytayım. Ve bu yerde Qırımdaki gizli teşkilâtnıñ arhivini ayta. Tabiy, men bir keretin Fevzi ağa barıp, rahmetlige, onıñ adından mektüp yazdıq ve. Qırım universiteti adından, Fevzi ağanıñ adından o mektüpni yolladıq bu gizli teşkilâtnıñ naçalnigine. Fevzi Yaqubov adından. Fevzi Yaqubov universiteti adından. Yani çare olsa, böyle-böyle materiallarnı bizge. Ve aqiqaten bir qaç afta keçmedi, yanıma keldi olardan bir hadim ve yanında demek materiallar. Amma o materiallar ki, olar özleri yazıp alğan. soñra toplağan kompyuterden ve maña ketirdiler olarnı tanışmaq içün. Özü de yanımda otura. Soñ men dedim, bilesizmi, men böyle alışmadım çalışmağa. O materiallarnen men ya oturayım, özüm başıma. Eki adamnen, yani kontrol altında oturup da çalışmaq, bu bir qolaysız maña kele, dedim. Ve soñra, nasıl teklif etesizmi? dedim. Bu, bütün dünyanıñ arhivleri endi açıq. Bu şeyler yüz yıl evel olğan şeyler, siz bergen materiallar, çoq yıl evel olğan şeyler. Olarnıñ gizli, gizli yeri qalmadı. O grajdan şeyleri, yani harbiy şeyler degil. Onıñ içün daa bir mektüp yazayıq, televideniyanı çağırayıq, bir qaç adam daa ve siziñ, demek, büyügüñiznen beraber qonuşayıq, bu materiallarnı, iç olmada kopiyalarnı bizge bağışlasın ve biz çalışayıq. Yahşı, dedi. Ayttı naçelniklerine, bizim çağırttılar anda, men Nariman ocanı aldım yanıma, bardıq, olarnıñ özüniñ müzeyi bar, müzeyde oturdıq, kamera siyomka yaptılar. Ve soñra bir qaç materiallarnıñ kopiyalarını bizge bağışladılar. Şu cümlede Amdi Giraybaynıñ öz elinen yazğan, Biografiyası. Eger de bu şey olmasaydı, bugüngece bizler qararınen şeyler aytacaq edik, ne oldı, qayda oldı, nasıl oldı. Çünki pek çoq yañlış şeyler bar edi, onıñ doğmuşları, şu cümlede, şu cümlede Ğani Muratlar, olar Emce tize balaları. Aselet degil bekim, amma bilmemezlikten Bir çoq yañlış malümatlar bere ediler ve basa ediler gazetlerde. Meselâ, Giraybay familiyası qaydan çıqtı? O, Türkiyede oquğanda, bular, demek, demonstratsiyağa çıqqan ve soñra, demek, ondan soñ olar yataqhanelerine qaytqan soñ, bazı onı arqadaşları degen, mına siz demonstratsiyağa çıqıp qaramanlıq yaptıñız, Rusça nasıl olacaq qaraman? O degen geroy. Ayse sen degen geroybay olacañ. Cay etip Giraybay olğan. Böyle uydurmalar ayta ediler. Em de yaza ediler şu cümlede. Eger doqsanıncı senelerniñ gazetlerini baqsañız, böyle şekilde materiallar çıqa edi. Uydurma. Amma Avni Giraybayniñ on saifelik özü elinen yazğan, arap grafikasında özü elinen yazğan material tüşken soñ qolumızğa, tabiy ki, baya deñişti. O anda yaza, Men dey, tam bilmeyim, biñ doquz yüz mı, ya biñ doquz yüz bir senesi doğdum mı? Neçün tam bilmeyim? Çünki anam da tam bilmey. Anam dey, Sen doğğan, sen, babañ ölgende sen beş yaşında ediñ. Yani babası biñ doquz yüz beşte ölse, O, ya biñ doquz yüz, ya biñ doquz yüz bir senesi doğğanın ayta, çünki vesiqa yoq qolunda. A qız bugün de baqsañ, doğğan künü de yazalar, doğğan yılını da yazalar, ölgen künü de, ölgen, bir türlü vesiqa yoq. Bu episi hararnen, mına bı biz onı yüz yirımnı yığılnı qayd etemiz, eki biñ yirmi birinci senesi. Ne ise de doğru olmaq mümkün, amma keçken sene qayd etseydik da pek yañlış olmaz edi. Çünki o zamanda metrika yoq. Balanıñ doğğan, doğğanı aqqında yazalar qayda qayd eteler o zamanda balanıñ doğğanı aqqında? Camide. O yerde imam, imam-hatip, qolunda boyun borcu, qolunda defteri bar, o defterini toldurmaq boyun borcudır onıñ, ölüm-doğum defteri. O sayıla edi metrika. Yani bala doğa, anası, babası ketire, imam yaza defterini, ölüm-doğum defterge yaza, mına şu künü, ayı, yılı, böyle böyle bala doğdı, böyle böyle anası, anası, babası, hepsini yaza, şay etip, birev öle, kene de o ölüm doğum defterine onıñ ölgenini yazalar. O defterler episi ğayıp oldı. Qaç senedir endi iç bir vaqıt bir saifeçik men körmedim. O defterlerde ne arhivlerde, ne bir yerde körmedim. Yazıqlar olsun, eger de olarnı toplap yaqqan olsalar. Başqa halqlarnıñ defterleri bar. Mına, Odessada nede çalışqan edim, arhivde, ta İzrailden kelgen adamlar özün mülknen bağlı, ölüm-doğumnen bağlı vesiqalarnı, Kötereler arhivlerde, o defterler arhivlerde yata. Olar onnen faydalanalar. Ya bizde böyle şekilde. Onıñ içün Avni Graybaynıñ doğğanı ve rahmetli olğanı aqqında qararnen aytıla bugün de. Aytacağım, ebet, o anda yaza, demek, doğğan yılnı böyle şekilde yaza, köyni yaza. Soñra biñ doquz yüz on yedi senesi pek fuqareler, ğaripler fuqarelikten, çünki cenk vaqıtı başladılar adamlar fuqareleşmeye, biñ doquz yüz on dört senesın cihan cenki başlağanda, olar köçeler Aqmescitke qorantasınen, o mında mektepke qatnay, çeşit türlü krujoklarğa, nelerge, qayda çare bar qatnay, onı yaza. Ve soñra. Bin doquz yüz yirmi üç senesi Veli İbrahimovnen añlaşıp, Veli İbrahimovnen yardımınen gemige degil, qayıqqa oturıp, qayıqta Türkiyege kete. Soñ qaytqan soñ büyük problema çıqa. Veli İbrahimovnı bin doquz yüz yirmi sekiz senesi qurşunğa tizeler, yani halq duşmanı dep, bu da seni yardımcıñ dep, ondan soñ başlaylar bir-birinen bağlama. Kite Türkiyege yirmi üç senesi Hamdi Giraybay kire, o yerdeki universitetniñ, İstanbul universitetiniñ Türk tili ve edebiyatı fakultetine. Dört yıl devamında oquy, bek güzel oquy. Cafer Seydamet anda. Bu da Cafer Seydametniñ qız qardaşını pek seve, Ayşe hanımnı, yazışalar olar. Cafer Seydamet onı küyevi kibi qabul ete ve oña yardımcı ola. Ve oquğanından ğayrı Amdi Giraybay daa Qırım tarihını yazmağa başlay, bir diplom işi olaraq. Şükür Alla, onı soñ Cafer Seydametniñ qoluna tüşe bu şiy, onı neşir ete Cafer Seydamet. Eger de bunı otuz beş senesi neşir etmeseydi, bu şiy da ğayıp olacaq edi. Çobanzadeniñ da doktorlıq tezi, tezi, dissertatsiyası ğayıp olğanı kibi, bu da öyle ğayıp olacaq edi. Aytacağım, Cafer Seydamet istemey onı qaytmasın mında, çünki o pek güzel bile, bu yerde onı sağ qaldırmazlar. Bu yerde öyle bir siyaset kete ki, onı sağ qaldırmazlar. Cafer Seydamet ne qadar duyğan, yirmi altı senesi bu repressiyalarnı evelden duyğan. Amma bolşevikler on sekiz senesi de repressiyalar yaptılar, başqa vaqıtları da. Cafer Seydamet onı pek güzel bile edi. Ve bu oğlannı qurtarmaq içün yaza Polşa universitetiniñ rektorına mektüp. Demek, İstanbul universitetiniñ Türk tili ve edebiyatı bölügini bitirgen Hamdi Giraybay adlı genç Sizge baracaq, Varşavağa, ve oña ruhsetname kerek, siziñ kütüphaneñizde, universitet kütüphanesinde çalışmaq içün. Öyle mektüp yaza. Bu mektüpni tapalar cenkten soñ, yani Andi Grebaynı atqan soñ, öldürgen soñ. Yetmiş dört senesi Reşit Murat yaza. Mektüp o gizli teşkilâtqa Amdi Giraybaynıñ reabilitatsiya yapılması içün. Olar oğa cevap bere, Amdi Giraybay şpion olaraq, casus olaraq öldürildi ve casus olaraq onıñ isbatı bardır. İsbat nede? Böyle mektüp tapıldı. Polşağa yollanıla. Adam poçağa yollanıla kütüphanege. Adam genç, yirmi beş, yirmi altı yaşında. Bir yerde daa çalışmadı. Adam ne şpiyonlıq yapacaq? Em de poçada, o vaqıtta poça sizge kimse degil. Yani, er alda, Andiy Garaybaynıñ o zamanda reabilitatsiyasını bermediler, soñra Ukraina zakonunen beraber biñ doquz yüz doqsan üç senesi reabilitatsiya olundı. Andan ğayrı reabilitatsiyası da yoq edi. Ve o qaytqan soñ ebet Ayşe hanımnı sağına, seve ve Cafer Seydemetke dey. Men ne yaptım bu ükümetke? Meni ne içün repressiya yapacaqlar, öldürecekler, türmege soqacaqlar? Ne içün? Ne qabaatım bar? Cafer Seydamet dey, sen onı añlamaysıñ, soñ añlarsıñ, amma peşman olursıñ. Men bu şeylerni bilem, degen manada Amdi Girabay kene de hayli olmay, Ayşe hanım onı ziyade mektüplerinen tesirlendirile ve o, yirmi altı senesi qayta Ayşe hanımğa evlene ve olar, demek, onı el üstünde yürgüzeler. Qaytqan soñ gazetlerde pek çoq parçalar bar. Andiy Giraybay qayttı, bir de bir yerlerde şiir oquy, klublarda, mekteplerde. Pek begeneler, onıñ şiirlerini basalar. O, bir qaraman kibi qabul oluna millet içinde. Küçlü bir şair, lirik. Bek güzel yaza. Onıñ qalemi ondan ziyade qalem tapmaq qıyın. Onıñ içün men bir zamanda onıñ aqqında maqale yazğanda o maqaleniñ adını qoyğan edim, Qırımtatar şiiriyetiniñ zümrüt tacı, dep. Şimdi adam qatnay, bir yıl. Qatnay deyim, yaşay mında, evlene ve balaçıqlar olmay. Ve yigirmi sekiz senesi olğanda alalar qolğa. Başlaylar onı, demek, ezmege, çeşit türlü neler alacaq olıp. informatsiya ve soñra nasıldır bir o gizli teşkilâtnıñ nasıldır bir hadimi dey ki, bu şpion olğanını daa da güzelce tasdıqlamaq içün biz onı azat eteyik, o yürsin bir qaç aylar, biz onı taqip etermiz, biz onı közlermiz, kimnen qonuşa, qayda bara ve biz onı etrafındaki şpiyonlarını epsin tutarmız, şay etip onı türmeden cibereler bir qaç aydan soñ. Cibereler, yüre, yirmi sekiz senesi, yaz, küz. Adam endi şiir yazamay. Añlaysıñmı? Yirmi altı senesi, yirmi yedi senesi yaza. Yirmi sekiz senesine ait men onı iç bir yazısın körmedim. Yani adamnı türmege soqup da, onı öldürecek kibi üstünde tursalar, canavarlar, adam şiirden vazgeçe, içi, içi şiiri qalmay, içinde bir muzıka qalmay, duyğu qalmay. On şiirini taptım men. matbuatta basılğan şiirlerini yirminci seneleri. Ve soñra küzde onı kene qapatalar. Kene qapatalar, endi Moskvağa alıp, Butırkağa alıp keteler. Onıñ bir doğmuşınıñ meraqlı bir hatırlası bar, hatırla, hatırlavı. O Butırkada çalışa eken o adam. Amdi Gerabayni birden tanıy. Amdi Gerabay da onı tanıy. Onı hatırlavı böyle, Bunı birinci sorğuğa alıp kelgen vaqitte oğlan yaş, kesmentik, qara saç, dülber oğlan birinci kere kite sorğuğa. Üç-dört künden soñ. Ekinci kere sorğuğa alıp ketkenini körgende, bu oğlan endi Amdiy Raybay degil. Bu oğlan endi bir kesek et. Sap-sarı çırayı, öz ayaqlarınen curamay, onı eki taraftan polisler tutıp alıp keteler. Sorğuğa. Neden sarı, belli degil. Sap-sarı çırayı. Yuramay. Ezgenler. Ne yapqanlar, belli degil. Ondan soñ onı körmedik, dey. Bu, biñ doquz yüz otuz senesi olğan şey. Yani, ebet, dokumentlerde onı yazmaylar. Böyle yaptıq, demeyler. Ondan soñ biñ doquz yüz otuz yedisi senesi biz bilemiz, naze etip adamlarnı çekiştire ediler, naze etip olardan, demek, razılıq ala ediler, bütün protokollarğa imza ata ediler, çobanzedeler, ğaripler, Ayvazovlar, kimler olsa da. Bu çekiştirmelerden soñ imza atalar, sanki kontrrevolutsioner olaraq. Ana, Andiy Graybay daşay, ya da dayanmadı, bütün nelerge rahmetli oldı, ya da atıp öldürildi. Yani adam ekinci sorğuğace endi adam sıfatın tanımaz ediler. Aynı şekilde, aynı şekilde otuz sekiz senesi. Ümeritçini ketirgen ediler Abdulla Dermencinen beraber körüşüvge. Abdulla Dermenci türmede, yañı, yaqında alındı. Bu endi bir yıl yata Ümeritçi. Ketireler körüştürmege, Dermenci ipçini tanımay. O, adam ama, Bir keseket, onı ne burnu körüne, ne közü körüne, ne qulağı körüne, urmalardan. Ellerini toknen yaqqanlar. E, elinde qalem tutamay adam. Ebet, üstüne ne qadar qabaat yükleseler, bütün qabaatlarını adam alalar. Da bunı da oynaylar, yani bu adamnı qaç biñ kilometre ketireler mında. Oçnaya stavka. Sanki o qadar adaletli mahkeme ki, bu demek, taqsdıqlamaq içün adamnı qaç biñ kilometre türmeden çıqarıp ketireler, dermencinen körüştireler. Soñ dermencini çıqarıp alalar türmeden. Yani ümerikçi tasdıqlay, adamnıñ qabaatı yoq, dep, türmeden azat ete. Giray bayğa qaytay. Biñ doquz yüz qırq bir senesi cenk başlağanda, qırq eki senesi mında başlay gazet çıqma, tatarca, Azat Qırım gazetası. Onıñ oğlan qardaşı Ezel başlay toplama Amdi Giraybayınıñ şiirlerini, elyazmalarını. Bayağı toplay. ve bazı haberler bere Amdi Graybay aqqında. Soñra bu elyazmalar, men aytıp olamayım onı, bu elyazmalar Amdi Giraybaynıñdır dep, maña qıyas etmek kerek yazılarını. Yazıq ki, da yapamadım. Eger de, nesi men şübelenem, çünki anda bir o elyazımalarda öyle bir parçalar bar ki, usta qolunen yazılğan parça degil. Eger de bir de bir usta ressam olsa, o ne qadar fırçını aylandırsa da, usta qolunı qolu körüne, çünki o usta. Usta olmasa körüne bir kere. Mına bu elyazmalar içinde böyle usta olmağan Halem de körüne. Onıñ içün men deyim, er alda onı Ezel Girebay, çünki o da ikâye yaza edi, şiir yaza edi, onıñ eli bar. O toplağan, o toplağan elyazmalarını, şiirlerini Amdi Girebaynıñ. Olar qırq üç senesi. Dekabrde bir qaç yüz adam mından çıqalar qaçmaq içün Romaniyağa. Şolar arasında Piraye Qadrizade, Ablâkim İlmiy, Amet Özenbaşlı ve ilâhre. Teatro artistleri. Ve o elyazmalar saqlana. Saqlana. Soñra sotsializma döngen soñ, bitken soñ, böyle kitapçıq çıqa, biñ doquz yüz doqsan bir senesi Romaniyada böyle kitapçıq çıqa. Onı, tabiy ki, Piraye Hadrizade ala o elyazmalarnı arapçadan latincege transliteratsiya yapa. Ve bu kitapçıqnı çıqara. Amma o, yazıq ki, o ayırmay o şiirlerini. Naz olsa da, Amdi Graybay degen soñ, Amdi Graybay dey. Onı vaqtı olmay ayırmağa. Onı elimi, onı eli degilmi? Er alda, bu kitapçıq çıqqan soñ, tabiy, bizim de qollarımızğa material tüşe. Men onı bundan evel, ebet, sekseninci seneleri Men toplağan edim gazetlerden, biñ doquz yüz yirminci seneleri gazetlerinden toplağan edim Amdi Giraybaynıñ şiirlerini. Ve olarnı da alıp, bulardan da, demek, ayırıp, ahırı-soñu böyle bir kitapçıq çıqarğan ediq kütüphanenen beraber Cekitke Amdi Giraybay. Er alda, bu yerde seçilmiş onıñ şiirleri ve men bana aytqan bu Maqaleni da qoştım. Amdi Giraybaynıñ Zümrüt tacı, hem tatar şiiriyetiniñ Zümrüt tacı degen parçanı qoştım. Ebet aytmaq kerek, Amdi Giraybaynıñ şiiriy icadı, hiç bir vaqıt qırımtatar edebiyatından silinmez, çünki o icat. Dil, eger de onı Puşkinnen qıyas etsek, bu eksik olur, hiç bir vaqıt, men şübelenim, eksik olamaz, çünki o qırımtatarca o qadar ince, o qadar küçlü, Duyğulu qalem ki, o qalemni da üstüne çıqmaq, o qalemden da ziyade qalem qıyın. Çünki Amdi Geraybay tabiy bir talant, tabiy bir istidat. Onıñ içün onıñ izi pek büyüktir bizim edebiyatta. Şimdi men mına bana Gasprinskiy aqqında aytqan kibi da şimdi aytmaq isteyim. Amdi Geraybaynıñ endi başladıq ögrenmege, endi başladıq ögrenmege. Endiden soñ. Arhivge kirilecek daa güzelce materiallar, gazetler oqulacaq, qayda bir ne qaldı, onıñ biografiyasını yap, yazmaq içün i areketler etilecek ve endiden soñ ciddiy ilmiy işler yapmaq mümkün. Ebet, bular böyle bir neler daa basıldı, bir qaç kitapçıqlar, Amfi Geraybeyniñ şiirleri. Bular başlanğıç, bular başlanğıç. Amma, inşallah, vaqtı kelir, dissertatsiyalar yazılır. kandidatlıq ve doktorlıq ve onıñ şiirleri tam olaraq onıñ elinen yazılğan, başqa redaktirlenmegen, kimse, demek, redaktirlemegen şiirler çıqacaq. Menim fikrim böyle. Meselâ, onıñ sağ olğan vaqıtte çıqqan şiirleri, olar sayıla normal dep. Çünki o sağ olğanda o şiirler çıqtı. Olarğa o itiraz etmedi. Bu yerni yañlış yaptıñız demedi, demek oñki sayıla. Bütün dünyada öyle. Adam sağ ekende itiraz etmedimi, qarşılıq yapmadımı, o sağ ekende basılğan eseri, o sayıla onıñ original eseri. Onıñ içün o rahmetli olğan soñ onıñ adından çıqqan şeyler o başqa, olar başqa. Onıñ içün böyle bir dünyanıñ ilimini. Köz ögüne alaraq onıñ icadı da böyle şekilde ögrenilnecek ve bizim edebiyat, şu cümlede Amdi Giraybay, büyük bir edebiyat olğanı, büyük bir medeniyet, büyük bir küç olğanı kösterilecek.